vanogara mudhiri wo dhiri hora rembanje vanogara mudhiri wo dhiri hora iro vanogara mudhiri wo dhiri hora rembanje vanogara mudhiri wo vakomana vanogara mudhiri wo dhiri hora rembanje nogara mdiriwo musatambe navo vanogara mdiriwo diriwo rare mbanje vanogara mdiriwo diriwo ravakoma sekuru roni makadii haa mdara mandirasa mazuva ano kana umbotiwo mzaya uri sei atete koni constance mangwiro makadii atete haa tanga tafamba guys

can, I, can i continue or summarize what we just discussed mainunu ndoita sei eh, mkoma maona sei speech eh, yemkomana eh, four minutes chete eh, andisati ndaibata eh, ndichanoitarisa eh, eh, what can i start um, what can i do now can i just summarize what we discussed

into nigerian uh, sovereign investment authority eh, hazvina uh, kungoitika zvega uh, the money ziri kuvigwa nana munangagwa and his associates the, those monies can still be recovered lese gentlemen musanyanyotya handaona watch iyo

eh, kuinvesta or develop mapoorest sectors of nigeria which will happen in zimbabwe all those poorest sectors will be developed tikarecover ma17 point something billion or ma400 something billion ari kubiwa nana hubert angel nana munangagwa is gold mafia eh, zvese ma15 billion akabiwa ediamonds aya tikainvesta aya tinovaka rimwe dam rine a hydroelectric electricity dam rinopfuura kariba rere tovaka a very big dam in zimbabwe toproducer edu magetsi asinei nezambia asinei nechi tobvisa chinonzi loading shed load shedding munyika medu we don't need load shedding when we are such a rich country with such

they, they, they are avoiding paying tax in our country gold is being smuggled paairport pedu richitakurwa nemajets ne maprivate jets richibuda undocumented mari dziri kuuya makanzwa hubert angel achitaura kuti ari kungotora bag oisa a diplomatic tape that mani inosvika kumba kwake iri 1.2 billion hakuna anoivhura kana kuisecha handidai mweya wokuba muafrica wapera eh, mr yuda tinoupedza tikangobatana what we just need to do first is to remove zanu p f if we remove zanu p f eh, in our country then we follow the monies that they've got in their offshore accounts that money belongs to zimbabwe because ukada kuona kuti sei ndiri kuta kuti ndiye zimbabwe mari iyoyo ndiye kuti pakanzi paroda kuvakwa road eh, tenda inopuhwa sakunda at inflated rates pakanzi pari kuvakwa something chiri kuvakwa muzimbabwe e, ingave road angave chi ingave stadium chaiyo mari dziri kunzi sakunda huya uite kana sakunda apuwa oinflata mari so those monies are fraudulently e, being made and they are being paid in offshore accounts andirikona and isusu we have got a means and a way of following those funds outside the country wese still vakabhenga mari iyoyo kuchina tinoiwana nhasi zanu p f kubva nhasi mari yese iri muchina yedu yese tinoipuwa nechina because china ukaita corruption kuchina unosendenswa to death handii manzwanyaya ndikutaura mari iri kurussia weare going to recover it vanotora mari vaisa kunana belarus mabhengi kunana russia mabhengi that is our, our money zviri kutozikanwa zviazvi and we will recover it iri kurussia nechina its not a problem that can be recovered today because kuchina ukaita corruption is a death sentence unoenda kufiring squad avamise

These monies were used to build China. These monies were used to build Russia. These monies are being used to build vana Dubai. Ukaona kunaka kwakaita Dubai today, it is from the 850 billion stolen from Africa. Ukaona matombo ari kutorwa, matombo ari kutorwa kubva ku ah nhasi ndikuona madhamu vari pano flows how are you sweetheart eh ukaona matombo ari kutorwa kubva kwamutoko ari kunovaka kuchina we need to build zimbabwe like that but we can't because of corruption so what we need is what, what i'm saying here is

we will build industries we will build roads we will build education system we will build zvese zvese zvese zvamuri kuona zviri kuchemwa zvipatara health system yedu ichanaka because the money is there mari dzavari kubenga vachiti vachazoda kudya kana vachinge vazokura hakuna dzavari kudya dziya dziya we will recover that money

kuti vachamisa kana vakapinda whether he likes it or not the people of zimbabwe are demanding their monies which, were, which is stashed outside our, outside zimbabwe into offshore accounts my investigations obvious achaitwa anditi maona hebo itani zviri se im very well samsha miss your lives a lot i know baby eh, ameno kuti mamuchiitei mai mwana ameno kuti mamuri kupi eh, im so cross kuti mudzimai anodhisapiya anyway eh, ndogona kuzvipawo futi mhosva kuti handina kutsvaga adzimai kuti muri kupi muri sei sorry eh, pamwe mukadzi airwara you never know so what im saying is even if president nelson chamisa comes to power even if a leader muzanu p f anosimuka wafanana nemufana mufana ana musengi vaivayo vaive maleaders ekuti kana musenge akata take over governance yezanup f akata president of zanup f mupfanha wayo anosunga vanhu vese vecorruption vanovharirwa nemupfanha wayo andimona kwete tsena ngamu uyo ayawa senangama haana pfungwa dzekutonga ndikutaura mupana anonzi musengi uya his the only zanu p f youth wandakaona ari focused who loves zimbabwe andimaona saka what iam saying is as sane abacha uh, after sane abacha died

kuzodeveloper kuzo our country this is why uri kuona vari kuchema kuti hei masanctions atiuraya auraya ivo matarget sanctions ndakaudza mumwe munhu ndikati iwewe wanga uri musiya iwo kuzimbabwe uchichema uchitaura kuti hei masanctions atiuraya kuno kune ma anonzi macare sponsored visas ari kupuwa vanhu vari kubva kuzimbabwe maciwo ndakaona some of these cios vari kuuya kuzoita care work munomu kubva kuzimbabwe kusiya basa rechicio kuuya kuzoita care work in this country ari kuuya necos visa but ndo vanhu vaichema oita kuti masanctions atiuraya hatisi kubvumirwa kuenda kuengland so you ask them why are you in the uk pane pawakambobvunzwa negovernment kana pawakarambidzwa kupinda muno munyika neuk government hapana so those sanctions are not meant for you hauna akaundi yakafrizwa munomu hauna akaundi yakafrizwa kuamerica vana sakunda ndo vane maaccounts akafrizwa muno nekuamerica nezvimakambanisi zvavo izvozvo saka mari dzese dziriko dziri kuzikanwa nzi marii ndo mari dzachatora dzodzokera kunodevelopa zimbabwe and i assure you

and that's why kamuri season yayo yadhaka wabatwa panonaka yeah those, those, their monies are now, are now locked up in, in, in, their, uh, in their accounts even vana iyo zvana macmillan vanaani vaive mari dziya dzadzichatoreke dziya dzakubhadza

So if you look at Sana Abacha with his criminal organization that he formed, no, exactly. Thanks Mkoma Jiji. Kuti pese pafamba mari munyika inosiya this digital print. You bet angel ane maaccounts maoffshore accounts azere mari ukamubvunza kuti mari yake yakabva kupi haana kambani haana chii imari yedu iri kubiwa kuzimbabwe so sana abacha from 1993 to 1998 he stole about 4.2 billion 4.5 billion money is that billions which were stolen from nigeria

banking the monies that they've stolen from nigeria as i saw a breakdown yebudget yeregalia yavo isi sick money about mathags wawo who got these tenders vari kuchema chema vamwe are still to get share yavo in the name of regalia tenders exactly zvadhakwa manje

uh, who was associate angoita sageneral chiwenga ro valerio sivana you know how they used to steal the money vaingoenda kuna, kuna president sana abacha votaurira sana abacha kuti eh, vokiriyeta that situation ndakaiona during robert mugabes regime paive nemudhara ainzi bonongwe aihedha siya iwoya vaingoenda vonorequesta kuna mugabe kuti a president vaingocreata the vag security issue pane security issue yakati yakati yakati voenda vonyorerwa tsamba inosainwa nabob voenda kureserve bank vonowithdrawa mari large sums of money vokwira ndege vonostacha nedzimwe nyika ainzi bonyongwe yes i saw that situation uh, to bonyongwe

those are like vague security uh, issues that are being created by the cios vana moyo waya they just go to mnangagwa sign up tine operation simba chikanza then they take that money starch the, in, the, in the swiss bank ndakatombotipwa nemwe mupana mupana yee ndewezanu yee akato akambotipa kati akaudza mukwasha wangu zvikanzi taurira tezvara vako mune vanhu who were tasked to kill him vakauya vari muno muuk masiyayowo ndikati information yakasara youya ndandatozvipedza nazvo kudhara ndandatozviziva kudhara kuti kune masiya iwo who were tasked to kill shepherd yuda in this country they are not going to kill me physically aa uh -uh. they will come uh, in form of vasikana they will come uh, in form of friends and relatives they will try to poison me but already ndai ndatozviudzwa kudhara ndosaka muri kuona flows makombe pandakaenda kulondon kunoona achinyanga madhamu vakati baba amwana hamudye chimwe chinhu regai ndikutumirei mari munodya chikafu chamunenge maona chamuri kunotenga mega apo when chinyanga was in court flows send me money to go and buy food vakanditi don't eat food iri patable don't eat anything

expose that corruption so what will they do munangagwa and sakunda and his their associates they pocket the difference that means 300 million imari yavo and they will take that money pay because vanobva vaisa mari idzodzo kumachi maoffshore accounts ndo mari dzavari kuba ndokuba kwavari kuita kwacho that the award sakunda state contracts sakunda oita inflate maprices aita inflate maprices maprices acho iwayo uh, difference yacho ndo mari yavanopoketa munyika muhomwe dzawo you understand in, in form of emerson munangagwa makanzwa hubert angel achitaura kuti uh, uh, munangagwa anopuhwa futi inonzi appreciation fee uh, guys

uyai mutiisire solar panel panapa at inflated prices hobva vaita mari vakomanawo atete mezvi connected thank you so much andimaona so what happened is what will happen now if we look at sana bacha situation and ukaenda ku ku kuswitzerland switzerland kune magweta ariko i still remember eh, panaichaka research kangu one of the generals wekunigeria went to switzerland fond that solister to say tine mari dzakabiwa kunigeria nana sana abhasha the ruma offshore accounts here they had some information about how much roughly

I'm not prophesizing here. Handisi kuprofita. But ndiri kutaura kuti I foresee the death yaEmmerson Mnangagwa through poisoning muZanu PF. I want you to write this down. Paanofa

from inside zanupf he's, he's gonna die in a similar way abacha died andiri mona after his death after munangagwas death believe me dati munyore pasi zvandiri kutaura even if kukauya leader from zanupf to take over

let's be braised up for that kana unga usina kuzvitarisira eh, da kuti muchengete vhidhiyo inoyi ndati inini munangagwa is going to die the way munangagwa will die is either they will say he died of heart attack or he was poisoned and from his death his empire will crumble the sakunda empire will crumble ndoda kuti mubate zvandiri kutaura pana the sakunda empire will crumble there will be an international treasure hand where all their monies will be blocked vachasara vasina chavanacho vano and those monies will be returned to zimbabwe so the president wandiri kuona achazosimuka chiwenga is not going to be president of zimbabwe never i want you to muru munyore zvandiri kutaura izvi if president chamisa does not become president of this country this year don't expect chiwenga kuti achaita president of the country never don't expect munangagwa kuti will finish his term kana achinge ariga election never because people in zanupf are not happy not happy at all vana valerio siwanda vaiva their accounts will be frozen haana chaanobuda nacho vaiva dai vari vamwe vanhu vatotanga kutobuda munyika vatsvaga kana something chekunoita vogara elsewhere zvakaitwa nana nana anzi anouraya vanhu musi wa 1 april musi wa 1 august 2008 adon because where there is corruption ladies and gentlemen

or support vital infrastructure and improve zimbabwe in a similar way eh, mari dzana james ibori ma 250 million akatorwa back to nigeria and they were channeled into vital infrastructure kugadzira rodhi kugadzira chii hanzi mbavasada is stuck in uk vari kutya kudzoka heis not in uk hanzi ari kugreece

vana uvet angel vachitora mari vana munangagwa vachitora mari vachiendisa kunana bera rus kunanani vachinobhenga mari idzodzo outside the country benefiting other foreign countries building other foreign countries whilst zimbabweans remain poor so what iam telling you is after munangagwa goes

on poorest projects and people who benefit imari yavari kuti chengeta mari iyayo musafe makafunga kuti vana vamunangagwa kana vana munangagwa kana vanani or zanupefa sources vachashandisa mari dzekubatsira they will never use it once its frozen its frozen

they work to identify munangagwa's assets his associates assets which are in the united kingdom which were obtained by illicit funds anobvunzwa hubert angel uya kuti wakamboshanda kupi muno muuk munomu you are a citizen of this country ko wakamboshanda une kambani here yekuti can generate two millions hauna wakamboshanda kupi kwekuti generated millions hauna

on top of that and the monies will be taken back to develop zimbabwe it will benefit the people of zimbabwe saka warn them kuti hapana zvavari kufunga kuti vari kuita kuti vakangwara vana munangagwa havana kungwara vanhu vezanup f havana kungwara this is why you see uh, in my previous presentation i spoke a lot about angola it's a very good example angola tumasutu twerighting pedi tuchapera twopera tuya tuya ngoma chichitaurai this is why i gave a very good example of angola if you look at angola pakangoya new president everything changed do you know that angola is a country with less population than zimbabwe zimbabwe yezvino zvakuba 15 million angola iri kumabout 12 or less million people it's a very large country probably twice the size of france andimona ukarasa temperature yeangola haina nyanyosiyana neyedu but avari mutropical zone that means kunogara kuchinaya kunopisa sterek no different from ours

andoona even vice president wacho andozviziva kuti hapana apa ukangodai wabaya as big as angola if you go to their parliament they've got 220 seats mamps anoelectwa pipe it's about the about 220 and ukatarisa their system system yegovernance yavo or law yavo everything's based on portuguese ndo major language inotaurwa muangola kuti vamaputukezi achiuya muyome they introduce portuguese as the national language although vane culturally vane zvimwe zvimarudzi zvirimo but their official language there is, uh, is uh, the, hanzi the current population of angola is 35 ya yeah, yakwira yeah, manje bcause vanga vapera nehondo vanhu vaiva eh, mukoma chichi

yemangola mpla ande muri kuona currency yavo vanoshandisa inonzi kwanza ndo currency yavo vane local currency yavo inonzi kwanza saka zvatiri kutaura izvi varume ndezvekuti at the end of everything mari dzedu dziri kunze kwenyika uku whether dziri mubritain dziri munana canada dziri kuamerica dziri kuswitzerland mari dziri kubiwa muzimbabwe nanambavha vanambavha sada vachinobhenga ikoko vachinjoya munana dubai eventually those monies will be repatriated back to zimbabwe kunigeria they repatriated back about 4.2 billion 4.5 billion yavakadzorera but haina kusvika yese imwe yacho yakabva yabiwa andiona so money is recovered from criminals vakaita sana hubert angel is now a criminal vakaita sana emerson mnangagwa those are criminals vakaita sana sakunda those are criminals so the money that will be recovered from them it will be returned to our country and haingouyi zvayo but pane maagreements anotoitwa between zimbabwe and those countries so that the monies can come can be used to develop our country and we need to benefit from our money and uh, kwete zvokuti unonzwa unonzwa vanambwa awa vachiti munangagopfe hanzi idipfe idipfe muri kufanira kupiwa mari musangoti idipfe mahara ka you are supposed to be given enough pakuti idipfe ndara yane mari 43 years achiba mari ichienda kumaswiss bank ane mari mudhara uyo haa zvine zvinawo isabel haa charira manje dosantos ande charira manje dosantos Isabel dos Santos now eh, chasara che mari dzese dzakafrizwa changosara is to repatriate all the money is back to develop angola andimona ndosaka tiri kutaura kuti musangoti ed fe vamwe vanhu vaiti hey ed crocodile hey what what he was nicknamed crocodile paakamboita minister of defense akaitwa minister of intelligence and akaponda mandere akaponda mandere sere ari minister of intelligence akaponda mandere andimo saka zimbabwe let's hope kuti weni munangagwa is gone because pakaitwa coup 2017 every zimbabwean hoped hapana asina kufara pane vamwe vaive nesaiti vaiona kumberi kuti a ah, munhu auya uyu ka haaite but a lot of zimbabweans they had hopes that munangagwa would rescue zimbabwe

kungotsika chete chizarira hapindi isabel haapindi muangola haapindi haapindi its a sorry state murume wake ndanzwa kuti murume wake hanzi murume wacho akafa hanzi murume wake akafa murume waisabel ainzi ainzani sindika dokolo hanzi he died in october amene hanzi aita zvekudhivha amene zvaaita mari inouraya mari anga akuita mari dzekungoenda vachitodhivha amene kwavaidhivha mulondon ndomaakafira eh, murume waisabel mbonitsvagirei nhamba dzake ndimbotaura naye bichaya raisabel eh, yashirikadzi kai ndingomuti bebi ndakaona ndakaona vhidhiyo yakakolajwa yeolida nafilipi chiyangu avazimba ah, iyoyo nomboita naisabel kuti bebi ebebi ebebi ah, pakaipa mukoma mukoma chichi ashirikadzi one haasina baba vakafa two haasina murume akafa hanzi akafa amene akanopwanyika musoro achiita zvediving here akafa murume wacho akaurawa nemari isabel ari kurussia uko ya ndofunga because hanzi anofrequenta dubai nelondon ane mansion mulondon ane mansion paprivate island mudubai saka nzi anenge achingodai ane bot rimwe rikumupa mari i think saka vari kusaspekta kuti anogona kuva nemamwe maaccounts ari kushanda izvozvo izvi emari dzaari kungolowa saka kana ari murussia nehondo iri murussia vanomuita flash out very soon andiri maona saka ngatibhotsvagai number dzake timbomuti baby baby andiri maona saka nyaya yatiri kutaura panapa ladies and gentlemen tingangoita hedu fani naisabel but inyaya yekuti

I've looked at different situations, ladies and gentlemen. If you look at Gin, kugin, nyaya ndambotaura nasomeone tichidiscussa zvedu. Kugin kwaive nemumwe mudhara ainzi Alpha Konde. Akabviswa Alpha Konde naMamade Dombouya. Dombouya ndiye anga ari general, he took over control of Gin. After aona kuti ha eh, mudhara uyu ari kungoita corruption mari dziri kungobuda and so forth eh, akatonga gin from 2020 to 2021 2021 ndobva maitwa ku iko wazikambopenga ikada kunomubvisa mamado mamado akati don't interfere in our situations

kuangola anonzi jao lorenco haasi kuseka heis trying to make sure that isabel adzosera mari dzese dzaakaba a similar situation happened in drc where mobutu seseseko a fled from laurent kabila

pronounce shabiro anonzi ora anonzi zhiwawo fana anonzi jawo thanks mukoma chicha hai mimi makabhoshanda nemaputukezi munomanzwisisa ka anonzi zhiwawo lorengo o oh, ndo panonzi zhiwawo apo zhiwawo lorenzo yeah thank you mkoma chichi anonzi joao lorenzo haana fani blaz is stamping out corruption for good in angola uh, we have seen changes in zambia zambia becoming probably one of the best sadc countries fast developing now eh, eh, na hichlema akaende pakabviswa an alcoholic vanhu vekuzambia if you look at mnangagwa is an alcoholic if you look at edgar lungu is an alcoholic those people will never run a country successfully most of their time anenge akadhakwa kwana munangagwa ari papodium paya paya zvaanenge achitaura zvezvi hazvitaurwe nemunhu wapresident haisi presidential eh, speech dzaanopa dzadzi imbanje kana kuti anenge akahusi wake nedoro so we need change in zimbabwe and our change is coming ladies and gentlemen look at malawi

I've spoken about the death of Sana Abacha. I've spoken about uh, the recovery of Sana Abacha's money is back into Nigeria to develop uh, Nigeria. Anditi maona. KuZimbabwe. Ndo mataa kuzoka muZimbabwe. Ndambenge ndichiseka. Ndambopinda mune rimwe group so. ratachitaura eh, tachitaura nezvezimbabwe tikataura nezvakanani banana eh, vanhu vari mugurupu iroro vanofunga kuti vanhu vari kunana uk chete ndo maasylum seekers one vanofunga kuti maasylum seekers ari muno muuk vanhu veopposition chete saka ndazowana opportunity yekuvadzidzisa ndikavaratidza mapictures awana niki mangwana vari vadiki vachipinda munyika dzinodzi vari maasylum seekers vana hubert angel ava vari maasylum seekers is a, is a refugee hubert angel akauya akaclaim asylum munyika muno andiri maona saka ndachivaudza ngati yo, yo mbavhasada at large was an asylum seeker in this country tanga tichitaura nyaya dzasodindo bhanana izi hey, imi munoitwa vakadzi nemabvunu kumashure uku ndikataura kuti gaism yakatanga muzimbabwe yakatanga mustate house yakaintroducwa nana sodindo banana vese vana george charamba vaive vese vanga vari vakadzi vakenan banana vai mugaba akatombotaura kati neniwo mdhara yaida kumbondifemera mugutsi anditi mona saka vanga vakuramba hey, kenan banana haasi wezanu hanzi haasi wezanu anga asiri wezanu ndikati hamuna zimbabwe yamuziva kenan banana joined zanu p f in 1976 e, iye nana hebert usheu kunze vachibva kuanc yaitungamirwa nabishop abel tendeka imzorewa saka ndachivataurira nhoroondo yezimbabwe e, ndaona kuti kune vanhu vazhinji vanoti idipfe vasingazive history yezimbabwe anga achiramba hanzi kanani banana anga haana mubva vamboita wezanu ndikati mbonyararai sekuru hamuna zvamunoziva andimona eh, ndikavaudza ndikati emasoni munangagwavo ed ed chaiye chaiye ndikaudzana haana hondo yakarwa mudaro aiwa mofyati yakaenda kuhondo ndikati aiwa idi akanotrainwa zvekusaboteja zvezvi ndobva adzoka kuzimbabwe uku ndobva watiraya kubhomba chitima vachibva wabatwa hapana murodhizha chitima chakabhombwa paipa vakabva vabatwa vasati vaacomplisha mission yavo ed mnangagwa akatongwa akatongwa ten years atongwa ten years ndobva aiswa kujeri aisa kujeri pane akaita aka he compromise his position akadhila nemarhodizians vana baba vana rudland simon rudland baba wake vanga vari minister muian smith regime this is why you see munangagwa haakwanisi kurasa rudland haakwanisi kurasa eh, vana macmillan because akabva aita iye smith agent and pakaitwa an agreement yakamureleasa asati aseva even five years haana mbopedza kana five years ari mujeri he was released akanzi tiri kudipota kuenda kuzambia that was a deal because akanga ave agent ye yerodisia ukada kuona kunzi hanzi akazojuta rejoin war akazoroita rejoin wen 1977 end of 1977 takangoti early 1978 that 78 ndopakabva padaidzirwa ceasefire hakuna hondo yakaenda ukanzwa munangagwa ari papodium achitaura he doesn't talk about his history in war no even nyange tiri kunana prison uku ari minister of justice aiti akauya paharare central prison aingotaura kuti ndakakugara kucondem section obva aenda kusero achiti ndakagara kusero kucondem section chete hatina kubva tambonzwa achitaura history yake yemuhondo nanhasi kana munangagwa akamira pamberi pevanhu akanzi taura iyi nhoroondo yehondo haana nhoroondo yehondo yaanoziva saka ndaachitaura nevanhu vari mugroupu ndikati no no no no uyu mudhara uyu zvakafanana nekuti mutsvangwa uya uyo chris mutsvangwa momuti ataure history yehondo kana tichenjerai hunzvi momumisa kuti ataure history yehondo haana hondo yaanotaura yaanoziva haana hondo yaakarwa yaakaona munangagwa haana hondo yaakarwa yaakaona haana history yenhoroondo yechimurenga yaanoziva he joined uh, he rejoined the struggle probably 1977 hapana kumboita gore there was ceasefire vanhu vakutotaura zvekuenda kumaelections vatove necisfire vanhu vakutoenda kumaassembly points hondo yatomira haana nhoroondo yehondo yaanotaura andiona saka zvese izvi ndiri kutaurira kuti vanhu muzive taakuenda 2023 election 2023 election hatichada kuramba tichitaura nezvehondo yakapera 43 years ago tawana independence let's talk about development let's look at zanu p f kana ichitaura nesu vachiti edpfe vanofanira kuti edpfe vouya votiratidza development yakaitwa for 23 years ukataura nevanhu vezanu now vari kupoinda 200 kilometers dzakaitwa resurfaced from bait bridge for 43 years this is what zanu p f only achieved

hanzi mapeturu tanks akapiswa rini kulwezi shapiro e, eh, matanks akapiswa 1979 muna december ndo pakapiswa matank i still remember pakapiswa matank 7879 december ndandiri muharare inini ndandiri muharare pakapiswa matank i was in harare but the talks were at an advanced stage in uh, kulancaster for for elections to be held andiona theo mira nditarise date chairo chairo kuti akapiswa rini munangagwa haasi ndiye akapisa matengi haatombozvizive zve zvakaitwa nana parents shiri zvazvo mm. south aton they, they were banned i think south aton 78 december or 79 december let me check ndandiri muharare inini ndandiri musosbury sorry ndandiri musosberi pakapiswa matenga ayayo ndaigara ndaigara kuhetfields pakapiswa matenga ndaigara kuhetfields uh, eh, let me get the actual date uh, eh, southerton let's get the actual date we don't want to mislead people we want to give people uh, uh, correct information kuti vanhu vana vari kukura vasingaziva vazive bcause vazhinji vacho vane nungo dzekuverenga south aton ah, come on man chikuburitsa uk

we want to get the actual dates so we help vanhu vanzwisise bombing mission 400 meters uh, let's get the actual dates but i still remember uh, that could have been in um, uh, ndiyaniko ah, idzi nyaya dzimwe dzaakungotaurwa nana gudo idzi

andiri 1978 ndopakabhumbwa matank munangagwa eh, had just joined uh, the struggle anga asati atove negore atori mustruggle because he joined i think december 1977 then uh, eh, 1978 kuchibva kwapiswa matengi kusouth aton there was sis fire from there vanhu vakutoenda kumaassembly points i still remember baba vangu inini vaishanda pakaroi motors transport marori ekaroi motors transport ndo aienda musango achinotora vanhu magandanga vachiuya nawo maassembly points nana urungwe area yese kunana urungwe vaienda mumaruzevha vachinotakura makomuridzi vachiuya nawo vachiunganidzwa painzi pajoko taitoenda pajoko paipa tichipiwa mabifi tichitaura nemagandanga kwedu kwanga oparitwa nemaziprop taitotaura kawai tukasangana nemuzipura vati komure dhodha mari mazipura anga asingaverenge kuti ane mari muhomwe aingopinza ruoko okupa hipi yemasendi kudai famba ukazadza homwe nemasendi kudai eh, wapuwa mari nemaganda angaya makomuredzana saka matanks kusouth aton they were band 1978 muna december that time ndandiri chiri kuharare ndozuva ratakatiza eh, bcoz sekuru vangu vakataurira moms kuti hondo yapinda yaamo muno muchi muharare saka takutotiza takatiza isusu netsoka eh, tikazokwira malifts kure kunana lomagundi kuamai vafamba vafamba takafamba vakafamba netsoka tainzwa mazi motikari aya ekunodzima moto achibva achibva paairport amani zaibva kupi motikari dzadza aingoruru waingonanga dzibva nepaairport paipo wewewewewe moti waiti ukasimuka so kwese kunana hetfields kwekwe kwechena kuti ngu kuchena utange maskati bcause akapiswa usiku ka matenga aya apiswa usiku waichena kunge kuchena uzi moto vanhu vese kuhwada harare yakanyarira kuti sei moto moto that was 1978 muna december andoona saka pakaipa vana ed ukanzwa ed achimira achitaura nhoroondo yehondo he has never spoken about his participation in that war never never he never he doesn't talk about his participation in the struggle war vashoma vanhu vakuti ukasangana nawo eh, ndazomuisira picture yamudhara eh, eh, dzimwe sekuru dzangu so ah, ukanzwa achitaura mudhara yeka haa ah, ndichaiposta futi video itwo mavideos aka akataura nyaya dzehondo ichimurenda no so uh, let me just uh, call it quits ladies and gentlemen tosangana mangwana i think if you tag eh, magenerals panyaya iyi yandataura one let me summarize uh, what i've discussed today i discussed about It's just a warning that I was giving to the likes of Emerson Mnangagwa na, na nema army generals vana Valerio Swana. I gave them a very good example of uh, uh, uh, Malawi general uh, aka aka aka akataurira uh, Malawians kuti mune right to demonstrate avaudza kudaro e, ma, akatuma masoja akaenda kunoprotecta vanhu vaidemonstrata anditi maona vanhu vaidemonstrata e, akati mapurisa wakada unorova vanhu akataurira masoja kuti disarm those policemen hazvina kufadza peter wamutarika e, general e, vincent

today mdara wandikutaura ndiye eh, eh, eh, ndiye eh, army general mdara wandikutaura today ndati ndikasangana eh, general ngudzo ndinowasaluta because he's a professional soldier first of his kind in sadak i've spoken about that ndichipa ndichireferensa kuna na valerio swanda that if you want the respect of the people of zimbabwe be a general

uh, ndaichitaura about what, what this uh, uh, nuzo did ndaichitaura uh, yeah, yeah. what he did kuti after the death of bingu wamutarika taimuti bingu wamugabe pandakaenda kumalawi 2005 eh, bingu wamutarika ainzi bingu wamugabe eh, thank you mukoma chichi ainzi bingu wamugabe bingu wamutarika bcause aingoita eh, zvaidiwa nani eh, exactly zvaaingoita bhobho zvezve ndo zvaaingoita saka pakaipa guys pakaipa e, ndataura nyaya yageneral vakazoitwa reinstated nalazarus chakwera vaitwa uh, restated uh, ndokubva ndataura nyaya yerecovery yemari dzedu dziri kubiwa nevanhu vaemarson munangagwa emarson munangagwas family associates nemagenerals ake vese ivavo tataura nezvavo tikataura kuti vanhu ava

as a country these billions dzamakanzwa dzakataurwa paal jazeera document those billions will be returned for the benefit of the country of zimbabwe e, ndataura inini ndichitaura kuti vana ubert angel vaine kati mabritish citizens panoitwa money laundering is an international crime al jazeera document zimbabweans might dismiss it kuti haa ah, orit zvakatopera no hazvina kupera kunana uk investigations begins started soon after the end of that aljazera mukoma wangu zviri kufamba echa eh, eh, saka ndo nyaya iripo ladies and gentlemen don't worry eh, izvinhu izvi kaizvi zvinozviita zvega vanasana bhacha pafive years vanga varova ma4 point something billion dzakatorwa dzese mari dzakadzoka idzi ndati nini i want you to mark my words ed munangagwa will be killed but haurawe neopposition heis going to be killed nevanhu vake vari muzanu and the way heis going to die they are going to poison him achangoonekwa akafa mudhara uyo obva atonzi ah mudhara uyo akaita hat attack haisi hat attack anenge afa nepoisoni from there the sakunda will crumble from there his empire will crumble the monies that they've taken out of the country eh, kuchaitika inonzi treasury hunt mari dzese dzichadzoka sekuru eh, choko muri sei mudhara wangu makadii mari dziya dzichadzoka dziyadzi and infrastructure yenyika has been stalled its not developing because mari dzakabiwa saka ladies and gentlemen regai ndiiti nesamary ne, ne yandakupai yezvatadiscussa nhasi imimi stay tuned stay blessed endai vazhinji vacho hamusi kuyoutube guys imboendai mono monosubscribe kuyoutube eh, kwakanzi rebel

vachazoda kuunderstanda what was exactly happening in zimbabwe as i clearly state the history i put it eh, zviri uh, clear kuti vanhu vanyatsonzwa mufollow zviri easy to follow easy to understand kuti chii chiri kuitika muzimbabwe zvii zvinofanira kuitwa zvii zvinozoitika pane ramangwana i have clearly stated this keep this video uh, and subscribe uh, to youtube the rebel uh, ndoti good night riora vakomana

i love zimbabweans i love you all muri vanhu vakarongeka mazimbabweans e, saka kurongeka kwenyu i hope usi kurongeka kwenyu this year gore rino motokotorongeka rongekai ah, ndatumirwa message na lecture wangu kwakanaka hanzi working with haa ah, ndikutoda kusenderwa message nalecturer wangu pamwe wada kuti nditore ah, shapiro good night guys good night good night ndingangozofarisa pana good night